Bu wagyzlara amal edip, munuň sogabyndan paýymyz bolup, kyýamat mahşer gününde Öz rahmeti bilen razy bolup we Pygamber aleýhissalatu wessalamyň şu meniň ümmetym diýip, şepagatyndan nail eýlegen ümmetçinden aýlandyr. Hormatly musulman doganlar, geçen jumamyzda bir gowy hazyrat gelip, gijräk başlap, bir başlan wagtymyz doly gutarmandyk. Öli barada, ölini ýuwmak, ony kefenlemek, ölüden soň oň yzyndan sadaka etmekligiň gürrüňi,

Şonuň üçin biz ynsanlar pygamber aleýhissalatu wesselam näme diýýär? Akylly adam, dana adam şol adamdyr. Ölünden soňraky gününi pikir edip, Men ölmelirno, gabra barmalyrno, gabrda münker neker gelip maňa sorag berero, kıyamet mahşer günde men dirilerno. Şonda Allah tebaraka ve taalanyň öňünde her bir eden işime hayr hasanada da, erbet işlere de Fitne-fesada-da jogap bermelidir. Şol gün utanan bendelerden bolaýmaýyn diýip, ynsan şu ölümden soňraky gününi alada edip, şoňa görä hereket etmeli. Ana, şol adam akylly we dana adamdyr diýip, diýipdir Pygamberimiz. We akmak ejiz adam şol adamdyr, hamala ölmejek ýaly, haram işlerden dowam edýär etmesini, Hamala ölüp gabra barmajak ýaly, gabyrda oňa sorag-jogap edilmejek ýaly, hamala kyýamat mahşer gününde ondan hiç bir zadyň hasabatyny Ýüze Rabbym, Beýik Rabbym soramajak ýaly hereket edýän adam, bu adam akmak we ejiz adamdyr diýýär. Şonuň üçin hergiz biz kyýamat gününi arz etmeli, o dünýäde Allanyň öňünde Allany we pygamberi razy etmekligiň ugrunda bolmaly. Peygamber aleyhissalatu vesselamyň hadislaryna görä alymlarymyz ölü diýilýän zat ýarawsyz wagtynda nähili bolmaly we ölenden soň nähili bolmaly şuny bir 7 bölege bölüpdirler. 7 haly diýýär. 7 sany bir hal, 7 sany bir ýagdaý. Şunuň birinji ýagdaýyna Sekratul mewt diýär. Ýani bir adamyň şeýle bir ýarawsyz hala gelip, ölüm ýassygynda ýatan wagtyna sekratul mewt diýär. Şu ýagdaýda jan çykjak çykjak ýagdaýlarda adam bir ölüme golaý ýagdaýda gaty agyr halda şu adamyň ýanynda mümkin ýagdaý salyh adamlar, namazly adamlar oturmaly diýär we şonuň baş ucunda oturan adamlar hergiz Hawa, kelime-i taýýibany, kelime-i şahadaty, Lä ilähe illallah, Muhammedur Resulullah, Eşhedü en lä ilähe illallah we eşhedü enne Muhammeden abduhu we resuluh diýip, kelime-i şahadaty köpräk gaýtalamaly. Ýagny, öljek bolup ýatan ýarawsyz adama şony diý diýip gyssamak bolana gorkut. Ýöne bu şony köpräk gaýtalatmaly, köpräk şo sözleri diýdirmeli, gulagynda gaýtalamaly. Ýene de bir hadis-i şerife görä Peygamber aleyhissalatu vesselam şeýle diýipdir. Bir ölüniň baş ucunda şu ýarawsyz adam öljek bolup ýatan adamyň baş ucunda oturan adamlar näme hereket etmeliligini duýduryp Peygamberimiz şeýle diýipdir. Eger maryza, ýagny öljek bolup ýatan adama sura Ýasin okulsa diýipdir. Ezrail aleyhissalam jan aljak wagtynda Jennetiň sakçysy gelip diýýär, Merize jennetden bir suw içirer diýýär. Suwsap ýatan meriz gangyň ýagdaýda janyny kötelmän alnar diýýär. Hatda hasap güni ganyň ýagdaýda direler diýýär. Kyýamat mahşer gününde her bir pygamberiň öz howzy boljak we hersi öz ümmetine howzundan dadyrjak, içirjek, jennet iýlerini. Bu arkaýyn hasap gününde hasabatyny berip jennete girjek. Emma Ümmeti Muhammediň bagtly tarary bu Ümmeti Muhammedi ýarawsyz halynda ölüm ýassygynda ha şoňa ýeňillik diýilýär bizde, ýeňillik diýip okalýar-da Ýasin. Şu Ýasin şerif okalsa diýýär şonuň başujunda. Ezraýyla nesinem jan aljak wagtynda Jennetden bir jennetiň bir garawuly ýetişer diýä, jennetiň bir sakçysy ýetişer diýä we jennetden bir suw içirer diýä şu adama. Jan alynjak wagtynda adam şeýle bir haly düşüp, şeýle bir erbet teşne hala gelýär. Agzy gurap suwsuz bolýar adam jan tapynjak wagtynda. We jan azyp gaty erbet ýagdaýda bolýar. Şonuň üçin şu Ýasin suranyň okalmagynyň şerasatyna jennediň sakçysy gelip şoňa bir suw içirjek şu adam şol datly jennediň süýji suwundan janyny nähili aňsat tabşyranyny bilmez diýe we kyýamat günleri şo howzy köwserden içmäne diýe mätäçligi bolmaz. Täki jennete girýänçä gangyň ýagdaýda bolar diýe. Şonuň üçin bir meriz, ýa-da şu adam bir musulman doganymyz agyr halda ýatan bolsa, şoňa sure Ýasin okamak pygamberimiziň sünneti diýdi jemagat. Ikilenji ýagdaýy hem-de şu meriz adamyň ýanyna gaty gygyryp gürleşip ýa bir-biriňiň şuna soramana gelen bir her kim öz gybatyna gidiberýär mal adamlar.

Rahmet edilmekligini dua edip dileg edip oturmaly. Çünki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aýdýar, siziň diliňiz özüňize däl, musulman doganyňyza has haýyrlyrakdyr diýýär. Yani sen özün hakkında dileg etsen Allah Teala inşallah kabul eder. Yöne bir musulman doğanı alada edip dileg etsen Allah Teala söye söye kabul eder. Näme Türkmen aga näme diýýär agzy bire taňry bir agzalany gaňry bir özüňden özge musulmanyň aladyn diýip şonuň duwa dilegini etmeli. Ikilenji ýagdaý hurujur ruh jan çykan ýagdaýy diýýär. Jan çykandan soň ölüniň ilki bilen edilmeli zady äňini kellesi bilen daňylýar. Soňra da hemme eşigini aýyrylýar. O şu Jany çykan adamyň hossarlaryna ýetirilýär, şonuň namaz wagty bellenilip, pylan wagta jaýlanjakdyr, pylan aýyrlyk hossarlaryna ýetirilse gowy diýýär. Oşo ölini hemme eşiklerini, içki-eşiklerini çenli aýryp, üstüne bir matan, marlymy tutup, doly üstüni ýapyp, şonuň garny çişme edýär, garnyna bir öň bir gylyç goýar ekenler, agyrrak bir döwür pyçak goýar ekenler, gan çişme edýär, agyrrak bir zat goýulýar. We şonuň bagryny, endamyny, meýidi ýere degirmän bir ýerden çala bir beýigräk zatda zaýalanmaz ýaly, ýitlanmaz ýaly ýerden beýigräk bir zatda agajyň üstündemi, şuny ýaly zadyň üstünde goýulýar. Topragy o zada berip goýulmaýar. Ýa-da bir o çogan tarabyň çägesi bolýar, salkyn. O çägä hiç toprak ýazylmaýar. Indi öli ölenden soň şu adamyň gözi ýumdurylýar. Kädäň gözi açyk ýumul gidýär-de. Şony pygamber aleýhissalatu wessalam şeýle aýdypdyr. Ýani bir gözüni ýumdurýan adam diýipdir, Bismillahi ala milleti Rasulillah diýip aýtsyn diýipdir. Gözüni ýumdurýan adam şu sözi diýmeli. We pygamberimiz hadisin hadisinde aýdýar, her wagt diýä ölüňiziň jany çyksa diýä, soň gözüni ýumduryň diýä. Janyny gözläp galmasyn diýä pygamber. Şu adamyň, ölen adamyň gözüni ýumdurmaly we ýumdurýan adam billahi ala milleti rasulillah diýip gözüni ýumdursa bol. Soňra eşikleri çykýan tertipde goýanyňdan soň Hawa, dogan-garyndaşlaryna äşgär edilýär, şonuň, hawa, aýrylandygyny we mümkin ýagdaý jenaza ýagdaýlaryny aýtmazlar. Indi ikilenji gaslul meýit, meýidi ýumak ýagdaýy. Şu meýidi ýumak diýilende, rizema üçülenji ýagdaý.

Ýagdaýy-da gizlese, ölüň her hili ýagdaýy bolup biler, endamyna bir aýyby bolup biler, ýenesi bolup biler. Şonam gizlese, beýik Allah jelle jelaluhu tamam günälerini geçer diýipdir. We başga bir hadisde näme diýýär? Eger kimde kim öli ýuwsa diýýär, we onuň ýagdaýlaryny gizlese diýýär, şu gizlän adamyň Kyrk sany günäi kebiresi, uly günäleri, arag içipdirim, zyna zyna edipdirim, şuňa meňzeş uly günälerini Allah Taala geçer diýýär, ýalkar diýýär. We şu ölüň aýbyny gizlemeklikde şeýle bir ýagdaý bar diýdi jemaat. Eger bir ölen adam ýuwa giren adam salih adam bolsa, bir öwliýa adam, gowy adam bolsa, şonda bir gowy hal bar bolsa, gowy ýagdaý bar bolsa, Şuny adamlaryň bir şon ýaly gowy adam bolmaklyga höweslenmeklik üçin aýdanyň zyýany ýok. Göýä bir erbet adam, günäkär adam bolsa, onuň-da bir ýuwaýyrynda erbet işlerinden ýaňa bir Allanyň jezasyndan erbet bir ýagdaýy bar bolsa diýýär. Muny-da şahsy bildirmän pylanyda gördüm diýmän, erbet bolsaň şun ýaly ýagdaýlar bar eken, hatda şu günü ölensoň şun ýaly ýagdaý bar eken. Şu erbet işden adamlary gaýtarmaklyk niýeti bilen aýdylanyň zyýany ýok. Ýöne şahsy bildiri planket diýip utandyrmazlyk şerti bilen. Indi ölüni erkegi erkek ýuwýa, aýaly da aýal ýuwýa. Çykgynsyz ýagdaýda, ýuwmana adam tapylmadyk ýagdaýda öz nikaly aýaly aýyrsa, erkek aýaly ýuwmana rugsady ýok. Şul erkek aýal ölümi erkekden talagy çözülýär. Emma Hiç ýuwman adam tapylman çykgynsyz ýagdaý bolsa, aýal adamyň äri aýrylsa, erkegi ýuwup biler diýýär. Çünki aýal, erkek adam aýalyna talak berse ýa-da ölse dünýeden gaýsa, şo başga birine durmuşa çykjak bolsa dört aý, on gün müddet görmeli. Garaşmaly. Şondan soň durmuşa çykman asla. Şol günleri diýýär nikadan hasaplanylýar diýýär we aýal adam çykgynsyz ýagdaýda erkegi ýuwup biler diýýär. Olam Elbetde bir mümkinaty bolmadyk ýagdaýda, çykgynsyz ýagdaýda edilýän zat. Indi hem-de ölini öz hossarlary ýuwsa we ýa hossarlaryndan ýuwulýan bolmasa-da, bir namazly adam, alym adam, salyh adamlar ýuwsa gowy. Eger ýuwjak adam jünüp ýagdaýda bolsa, jünüp adama, ýagny bir aýalyna ýakynlyk edip, soň suwa gusl almandyr ýa-da düýşünde bozulypdyr, gusl almandyr, bu adama, Ýumaklyk ölini mekruh we aý başy gelýän bir görýän aýal adamada ýumak mekruh. Täretlinden täret alyp täretli ölini ýumak mustahap. Täretsiz ýuwsaňam zyýany ýok, ýöne täretli ýumak mustahap. Indi öli birden suwdan tapylsa, Gark bolup durýar, Allah daklan katyl edilipdirmi, näme suwdan bir öli tapylsa, jeset tapylsa, olam musulman adam, jenaza okamaly adam bolsa, şo suwdan tapylan adam indi ýuwmaklyk niýeti bilen suwdan çykaranlaryna süýräp çykarsalar suwdan diýýär. Onda şony ýöne kesende jaýlaýmaly, ýuwgy ýerini, ýuwgyň ýerini tutýar şo diýýär. Bu ýene bir ýagdaý, öli ýuwjak bolanda şol ýuwuljak ölini, endamyny ellemeklik bilen, sypamaklyk bilen, ýuwmaklyk bilen şonuň endamy ýyrtylyp, hapalanyp, bir zaýalanan bolsa, wagt geçiriler, gijräk tapylan bolsa, ellemeklik bilen şol bozuljak bolsa meýit, şoň jesedi, onda şony ýöne üstünden suw akadaýmaly, şolam dürs jaýyz diýýär. Ýani ony owkalap, galdyryp, gowy iki gapdallaryn ýuwjak bolanda bir bölünip-bölünip durjak bolup, şony hem üstünden suw akydyp, kesenläp ýuwaýmaly.